Düýnki gürrüňimiň yzyny ýetirjek bolýan. Türkmenistan plaçit. Plaçenem sostoýaniýe we wseh atnoşenýeh. Berdimuhamedow aňyrda biziň öýümizde, Türkmenistan döwletimizde koronawirus waka sen ýok diýip keşelle kakyp ýörseň, sen özüňi gorap, öz saglygyňa seretdirip. Sende ar namys galmandyrow seň kelläň boşow sen çüýrük adam sen. Men düşünýän ýaňky gapdaldaky seň kömekçileňem bar o taýda bu taýda käbir ýurtlarda da bar. Sen olara buýsanma sen ýaňky ol KGB-ni şeýdip özüňe aldym diýip. Bir gün seňem wagtyň geler. Şoň. Men adamyň ölümini isleýän adam däl. Ýöne hökümet ýaňky agamyň ogly şeý edip gitdi. Öz meň oglum gitdi, şoňa jogap bererler. Jan men köpden bäri çykyş etmedim bir o zatlar barada. Aý oglanlaram aýtdy, aý beýtme näme öýjük gozgama zat diýip aýtdy, ýöne men çydap bilmedim şo zatlara. Berdimuhammedow, seň kelläň-ä boş. Onsoňam ýaňky ýene-de bir boş kelläni getirip, ony zaslužnyý trener edip goýduň. Ýaňky biziň ors gyzymyz tüzli atletikadan ýaňky serebrnyý medal aldy. Seň häzir şo zatlara düşünjäň bolsa, öz heýkeliňi ýok edägetdin şo taýyk Altymyrat neressämiz ba bütün dünýä türkmen tanadan tizlatlet men şoňa heýkel goýberdim. A sen näme özüň öýdüpke mon mon edip gyzynysky tansor diýiskäň we sen adamsy sen. Maňa tapawudy ýok kim näme diýse diýsin da maňa tapawudy ýok ýöne bara şu Seň garşyňa gitýän oglanlar barmy? Men hemmesini goldaýan. Ýöne köpüsi käbir zatlara düşünenok-da. Aý, sen näme ýaňky ýol Şeýhow bilen gürleşipsiň zat diýip, meň bilen daşy swýaznam kesdiler. Maňa bir köpük o zatdan. Şonuň. Ýöne men başlan işim bar, men bu zatlary seň öňki bar-a, Türkmenbaşydan ýumurtga başladym. Ýöne häzirki ýaňky özüne Käbir žurnalist diýenler bu Ak Welsapar. Men şoň şoň üçin şo barada aýtdym. Ak Welsapar ol ýallakçy, nirde pul bar bolsa şoňa ulgaýan adam. Ak Welsapar, akylyňy aýlan senem daraý. Beýdip bara özüňi neme neme näme diýilýär? Batga sokma. Men barag başda gürleşemizde zat edemizde men şeýle bir düşünjeli adam sen barag ol kremliň gapdalyndaky fakulteti gutardyňa MGU-nyň ýuridiski fakultetini ol neme o nemede bi häzire ýapyldy ol magazin o gymmat baha magazin ma ol ýapyldy ol ýaňky ol sentralny poçtaň protiwyndaky sen şo tada okadyň aroo. Sen sen pikir etme, sen her basan zadyňy biz bilip oturýardyk o wagt. O sebäpden mara bir bilemok, sen žurnalist bolsaň, žurnalist bolup çykyş et. Bolmasa-da hiç zada goşulyp adamlara gijre berme. Meň aýtjak bolýan zadym şundan ybaratda. Şu çykyşy bilen men Berdimuhamedowa ýüzlenýärin. Berdimuhamedow, seň gaýratyň ýok, etjek zadyň ýok, sen ýöne güýç bilen türkmeni mejbur etjek bolýaň. Dawaý şo zatlardan eliňi aýyrda, git. Men abişaýt etýän saňa. Abişaýt etýän, saňa hiç adam degmez, ýaşaberiň şol ýaşan ýeriňizde. Ýöne eden zatlaryňyza hökman formada jogap bermeli borsuňyz. Seň diňe sen däl, seň garyndaşlaň, iň ýakynlar, ýegenleň. Sen olary gaçyryp bilersiň daşary ýurda. Siz pikir etýäňiz, daşary ýurtdan ol Tem bole Türkmenistandan tapanda daşary ýurtda bu tyz tapyp bolýar şolary. Şo zatlara düşüniň. Şo zatlar birden ugur alyp bara Berdimuhamedow. Birazjyk neme edip, dawaý biziň ýaşlarymyza bir rugsat bereliň. Goý degme ýaşlarymyz näme edip biljek Türkmenistanda. Şoň ýolumyzy açalyň. A siziň pikiriňizde daşary ýurtdan bir adam gelse olar duşman. Oň ýaly pikir etmäň. Ine Meret Orazow bar Waşingtondaky şu taýt geldi ýaňky Durdy Baýramowyň wystawkasyna. Gepleşdim men praktiski bir sagat ýaly gürleşdim ine Muhammet Düýeçem ony görendir. Men aýtýan welin meň etjek zadym ýok diýýä. Aňryk bagly diýip aýdyp otyr. Şoň o sebäpden bar-a, birazjyk kelläňi aýla, Berdimuhamedow. Men saňa ýüzlenýän. Türkmen halky öz türkmen halkyň ara. Şoň eger bar-a, bir adam bir nerwisine şeýdip ýetäk etsin, bir zat etjek bolsa, şony etýändir. Şoň

Amerikan demokratiýasy gerek diýip düşünjesi barda, ýok. Bizde öz türkmen demokratiýamyz bolmasa, biz hiç zat edip bilmeýäs. Bäriň diňle, men-de Ýewropanyň demokratiýasyny aljak, Amerikan demokratiýasyny aljak. Men uje bergili otyryn. Ozan ýaňky öňki biziň garyp galan adamlarymyz bar, men şolary ýene-de bir garypçylyga ýetirýän. Sebäbi olar bar-a ýönekeý saňa neme poddeşka bermeýär. Hökman formada saňa ultimatum berýär, ine sen şu zatlary edersiň. Ana şo sebäpden biziň öz demokratiýamyz gerek, özümiz ýeňmeli. Seni bir düňhemeli, biz özümiz ýeňmeli. Sen ýöne o gapdalyňa bara üýşüripsiň säki musurlary. O musurlar bara men gördüm-ä sen atdan ýykylaňda. Ana birinji rewolýusiýany eden şol at boldy Türkmenistanda. Soňam ýaňky bir neme bar bir Oglanlar boldy hytyr okady bolan waka Ahmet ba oň dosty ba ana şolar rewlýusiýa etdi. Bir zada üns berip Berdimuhammedow sen häzir diňläňok ýöne seň patkalimlaň meň häzirki aýdýan sözümi diňläp otyrlar. Men pikir etýän ýuwaşjadan saňada ol ýetirerler diýip pikir etýän. Sebäbi näme üçin? Olar hökman hormata ýetirjegini bilýän. Şu gürrüňleri. O sebäpden wara, prosto upalnomoçenni goý. Men saňa gön atwiçat berýän. Dogry, sen köp zatlary ýerinde goýmaly borsuň. Ýöne men seni türmeden azat etjek-dä. Şoň? Doýuz. Meň daže gapdalymdaky oglanlar bolýa diýjegini bilýän-a. Ýöne bu upalanma şuny goý, biz bir gowy oglan bir ýaş oglan tapalyň şony goýalyň şo-da Türkmenistana. Biz gapdalyndan kömek ederis ol oglanlara. Ýöne sen upalanma şuny goý, Saňa hic adam azar bermeýär ýöne ogurlan pullaňy yzyna bermeli borsuň. Doýç bankdaky pullary, Ispaniýadaky pullary, Argentinadaky pullary yzyna goýmaly borsuň. Ana şoň arza bolsaň häzide men mydama seň bilen gepleşige taýyn. Sämen seň hemme götüň görk gördi gördi many o Berdimuhamet sende göt ýokky sen uje pullaňy argentina çenli ýetiripsiň many o tamam o sebäpden many meň aýtjak bolýan zadym ine ýaňky aýdan zadymda erkek ýaly upalnomoçony goý spokojno men garantiýa berýän Hic adam saňa degmeýär. Men özüm seň telehoranitliň boljak ýöne maňa pul tölemeli borsuň. Sebäbi başga ýol galmady-ow adamlary näme edip ýörsüň. Diňe Aşgabatda hemme zat gül ýaly diýip welaýatlara welä baryp oba hojalyk pudaklaryna seredip gördüňmi sen. Seň gözüň bar-a, burnuňdan aňyrdaky zady görüp bilenok. Şaň, göresem islänok. Sen gopbam, sirkaç. Men bir zat aýdyp berende, men özüm sirkiň direktory bolsam, seni çagyrardym. Sirkde işleseň-aý, klientler köp bolar, no, tomaşaçylar. Ana men şeýdip aýdyp beräýen. Berdimuhammedow, Ýaşlar o taýdan bu taýdan gygyrýar diýip, olara beýdip ýaňky ne, kargo, margo diýip bir zatlar boldy birinji awgustda-da. Bir zada üns ber, o taýda ýaňky Kenbäň öz oglanlary hereket etdi. Şämi? Sen şo zatlary bileňokmy? Sen hemmesiniň aňyrsyna ýetýäň bilip. Şoňa hiç wagt ýatdan çykarma, edilýän zatlar hökman jogaby bardyr. Köp sag boluň oglanlar diňläniňiz üçin. Sebäbi köp adamlar pikir etýärda ýaňky aý ýazypdyrlar-da Rahman aňryň dönügi. Bolýa men aňryň dönügi. Aňryň dönügi şuňňal zatlary aýtmaýar. Meň geçen köne-köne zatlarymda siz diňläp görmänsiňiz. Sizi znaçit men tanaňzok. Onsoň bir topar neme bir tesbir ýazýarlar. Adam ýok zadam ýokda. Aý bolýada. Janyňyz sag bolsun görjegiňiz gowy bolsun hemmäňiziň öýüňizde toý bolsun dawaý toýlarda görüşeliň.